Schéine gudden Owend och äh, vu menger Säit. Äh, et ass och fir mech äh, net ganz einfach, äh, wann een äh, déi dawach äh, grav Zuelen héieren huet äh, elo, déi de Premier an d'Gesondheetsministesch äh, elo grad hei äh, presentéiert huet, fir dann an d'Niederunge vun der äh, Realpolitik zeréckzekéieren. De Premier huet mech gebieden, dës Pressekonferenz ze maachen, well ech mengen, dass et awer noutwendeg ass, dass mer nach eng Rei Präzisioune gi par rapport zu deenen Texter, wou mer Derogatioune maache am Code de travail, zum Deel well et Derogatioune sinn, déi zimlech wäit ginn. an zum Deel awer och well et Derogatioune sinn, déi mer a kierzester Zäit och mat de Sozialpartner diskutéiert hunn, an ech muss gläich am Ufank soen, datt et natierlech fir d'Gewerkschaftsvertrieder haaptsächlech net einfach war fir mat op dee Wee ze goen, dee mer haut hei beschreiden, well et, wéi ech gesot hunn, awer einschneidend Schrëtt sinn am Lëtzebuerger Aarbechtsrecht. Ech wéilt vläit ufänke mat engem Punkt, dee ganz vill diskutéiert ginn ass, dat ass dee vum Chômage partiel. A mengen Aen déi éischt an einschneidendst Mesure, déi mer geholl hunn, fir engersäits de Salariéen eng direkt Hëllef kommen ze loossen a selbstverständlech awer och de Betriber, déi hei eng immens finanziell Entlaaschtung kréien an domatter, mengen ech, ganz ville Betriber hëllefen, dës schwéier Zäiten ze iwwerliewen. Trotzdeem ass et esou, an dat ass bekannt, dass mer wëssen, dass, wa mer géifen den normalen System applizéieren, dass dann d'Leit an Anführungszeichen nëmmen 80 Prozent vun hirem Basisloun géife kréien, wat natierlech fir vill Leit awer e grousse Problem géif duerstellen. Leit, déi, wa mer alleguerten nach Prêten ofzebezuelen hunn, déi ënner Ëmstänn Loyeren ze bezuelen hunn, an och aner Chargen hunn. Dofir haten d'Gewerkschaften och praktesch vun deem Dag un, wou mer decidéiert haten, de Chômage partiel fir all d'Secteuren am Land opzemaachen, praktesch direkt d'Fuerderung gestallt, dass ee sollt 100 Prozent vum Chômage partiel, vun deerer Loun de Leit zoukomme loossen. Mir hunn dorops higewisen, dass dat natierlech dee Budget, dee souwisou schonn am Explodéieren ass, nach méi géing gonfléieren an hunn dofir eis mat de Gewerkschaften zesummegesat an hu probéiert, e Kompromiss ze fannen. An ech sinn immens frou, dass et eis gelongen ass, dee Kompromiss ze fannen, nämlech en Accord tëschent der Regierung, tëschent de Gewerkschaften OGBL an LCGB, an, an dat wëll ech awer och betounen, wou och den Accord vun der Union des Entreprises luxembourgeoises virläit. Firwat ass deen Accord och wichteg? Wa mer nämlech elo op d'Léisung eriwerginn, dass keen, deen am Chômage partiel ass, duerch d'Achtzeg-Prozent-Regelung ënnert de Seuil vum Lëtzebuerger Mindestloun wäert falen, dann heescht dat, dass natierlech eng Rei Leit e gutt Stéck méi kréien, wéi dat wat hinne vum ursprüngleche Gesetz zousteet. Mee dann heescht dat awer och, dass d'Patronen 13, 8 Prozent Sozialleschten op deem zousätzleche Betrag musse bezuelen. Dofir sinn ech immens frou, dass mer och vun hirer Säit den Accord kritt hunn, fir dat hei ze maachen. wëll dat hei betounen, a mengen Aen eng, nieft dem ökonomeschen Aspekt vun dëser Moosnam, wou mer de Leit hir Kafkraaft erhalen, awer och eng ganz kloer sozial Mesure matten an der Kris ass. Et wäert dann elo esou sinn, dass duerch de Chômage partiel kee manner Wéi 2.141,99 Euro am Mount wäert an der Pai tut hunn, an d'wäert dann och esou sinn, an dat war souwisou scho virdru fixéiert, dass och kee méi wéi de Maximum vu 5.362,48 Euro ka kréien. Ween profitéiert vun dëser Mesure? Dat sinn alleguerten déi Leit, déi manner wéi 2.677 Euro brutto verdingt hunn. Dat ass virun allem an deene Beräicher, wou mer elo Kuerzaarbecht d'office hunn, well d'Regierung decidéiert huet, dass déi Betriber mussen zoumaachen, e groussen Deel vun deene Leit, déi betraff sinn. Ech wëll an deem Kontext och nach eng Kéier drun erënneren, dass de Regierungsrot och e Reglement geholl huet, wou garantéiert ass, dass alleguerten déi Leit, déi am Chômage partiel sinn, dass déi während der Zäit, wou se am Chômage partiel sinn, net dierfen entlooss ginn. Och dat ass, mengen ech, eng ganz wichteg Mesure, déi am Intérêt vun de Leit elo geholl ginn ass. En zweeten Aspekt, deen och de Premier schonn a sengem Beitrag hei erwähnt huet, ass de Congé pour raisons familiales. Déi gutt Noriicht, Dës extraordinär Mesure, déi jo wäit iwwert dat erausgeet, wat mer an dem ursprüngleche Gesetzestext vum Congé pour raisons familiales stoen haten, gëtt weidergefuer. Allerdéngs gëtt se ageschränkt. Jiddwereen, deen am Chômage partiel ass, An och jiddwereen, deen e Partner huet oder e Mënsch, dee mat him am Menage sëtzt, deen am Chômage partiel ass, kann ab dem nächste Méinde net méi vun déier Mesure profitéieren. Och alleguerten déi Leit, déi eng aner Méiglechkeet fanne fir hir Kanner versuergt ze kréien, kënnen net méi vun dem Congé pour raisons familiales profitéieren. Et ass och wichteg ze soen, dass alleguerten déi Leit, déi elo nach wëllen trotzdeem vun, trotz deenen Aschränkungen hei, vum Congé pour raisons familiales profitéieren, dass déi ab nächste Méinden eng nei Demande mussen areechen. Deen neie Formulaire ass scho fäerdeg an dee fannt der op guichet.lu. Am Kader vum Congé pour raisons familiales ass och nach ze soen, dass mer eng zousätzlech, en zousätzleche Critère eragesat hunn, Ab haut kënnen dann och dovunner profitéieren alleguerten déi Elteren, déi e Kand tëschent 13 an 18 Joer hunn an dat am Handicapéiertestatus ass. An dat muss elo net méi, wéi dat virdru virgesinn, eng Hospitalisatioun sinn, fir dass een dovunner ka profitéieren, mee dat geet och elo. ouni datt dat handicapéiert Kand am Spidol giff leien. En drëtte Punkt, deen, mengen ech, wichteg ass, ass dat, wat mer bei der ADEM vun Délai'en oder vun neien Délai'en agefouert hunn. Wichteg ass ze soen, datt déi Leit, deenen hire Chômage haut oder moar giff ophalen, well se eben den Zäitlimitt iwwerschratt hunn, dass deen elo automatesch weidergefuer gëtt. Firwat maache mer dat? Ma aus deem ganz einfache Grond, well déi Leit net d'Méiglechkeet haten, selbstverständlech nach an deene leschte Wochen sech bei engem Patron ze presentéieren, fir eventuell eng Aarbecht ze kréien. An aus deem Grond ass et, mengen ech, nëmme richtig, dass mer d'Ausbezuele vum Chômage fir déi Leit elo einfach weiderfueren, ouni weider Mesuren. Dat nämmlecht zielt och fir déi Leit, déi a Formatioune bei der ADEM sinn an déi elo aus deene bekanntene Grënn ënnerbrach sinn. Normalerweis wär et esou gewiescht, wann een eng Formatioun ënnerbrécht, verléiert ee säi Recht op Chômage. Hei consideréiere mer dat net. D'Formatioun ass ënnerbrach an trotzdeem behalen déi Leit hir Recht op Chômage an och déi Delaien, déi mat der Formatioun a Verbindung stinn, ginn deementsprechend verlängert. Dann ass et och ganz wichteg fir déi Leit, déi e Gesondheetsproblem hunn an déi eng Demande de reclassement gemaach hunn, och déi sinn un Délai'en gehalen an och déi Délai'en hu mer hei verlängert, esou dass déi Leit hei net wäerte léséiert ginn duerch déi Situatioun, an déi mer stiechen. Da kënnt e Punkt, an ech soen och dat mat ganz grousser Éierlechkeet, déi Leit, dee Punkt, dee mer hei uschneiden, ass fir d'Gewerkschafte ganz schwéier ze verdauen, an et kann een dat och novollzéien. Et geet ëm d'Durée de travail u sech, d'Ursprongsaarbecht vun de Gewerkschaften, wou hinne ganz vill Méi drastécht, wou ganz vill och Diskussioune waren an der Vergaangenheet. Dass mer elo hei d'Wochenaarbechtszäit op 60 Stonne kënnen eropsetze vun 48 op 60 an déi maximal Zäit, déi am Dag ka geschafft ginn, vun 10 op 12 eropsetzen, ass natierlech eppes, wat fir d'Gewerkschafte schwéier ze verkraaften ass. Dofir hu mer hinnen och d'Garantie ginn, dass mer selbstverständlech dat net einfach esou maachen. Et zielt just fir déi Secteuren, déi vun der Regierung definéiert gi sinn als déi Sektoren, déi mussen opbleiwen, fir dat vitalt Liewen am Land ze erhalen, dat soll mol ganz kloer sinn, an dat kann och nëmmen opgrond vun enger ganz detailléierter a motivéierter Demande geschéien, wou dann och muss den Avis vun der Delegatioun dobäi sinn, a wann dat net méiglech ass, muss kuerzfristeg vum Minister den Avis vun deenen zwou national repräsentative Gewerkschaften Gefrot sinn. Wéi gesot, dat ass eis bewosst. Dat ass och eng Mesure, déi strictement limitéiert ass op d'Zäit vun der Kris, dass et also elo méiglech ass, dass d'Leit 12 Stonnen den Dag kënne schaffen, respektiv 60 Stonnen an der Woch. Eng Mesure, déi och aus dem Secteur kënnt, wou eng Demande, eng grouss Demande do war, engersäits vun de Studenten, déi wëlle schaffen, déi wëllen hëllefen an de Betriber, anerersäits awer och vun de Betriber, déi net méi genuch Leit hunn, fir hir Aktivitéiten ze erhalen. An dofir maache mer et dann elo méiglech, dass Studenten an engem CDD och kënnen bis 40 Stonnen an der Woch schaffen. Lescht Mesure, déi mer nach wäerten diskutéieren, och zesummen am Zesummenhang mat de Gewerkschaften, dat sinn all déi Mesuren, déi vun eenzelen Demanden wäerten erakommen, fir d'Aarbechtszäit ze veränneren. Do probéieren ech, wéi gesot, am ganz enke Kontakt mat de Gewerkschaften ze tranchéieren. Ech mengen, dat waren elo emol vläicht déi Haaptmessagen, déi ech wollt hei ginn. Wollt just nach soen, dass och de Formulaire, fir déi Betriber, déi wëlle vum Chômage partiel profitéieren, deen neie Formulaire, hannert deem eng ganz automatiséiert Prozedur steet, ab haut op guichet.lu public ass. Déi Betriber, déi nach kee Chômage partiel ugefrot hunn, sollten onbedéngt dësen Outil benotzen, well deen eis méiglech mécht, vill méi séier hir Demanden ze traitéieren. Bei deenen bal 7.000 Demanden, déi mer elo erakritt hunn, iwwer Internet, iwwer Mail, schrëftlech zum Deel, sinn der eng ganz Rei schonn accordéiert an de System. Et sinn der awer och eng ganz Rei dobäi, wou einfach d'Donnéeën net ausführlech genuch waren, soudass mer also mussen eng zweet Demande kréien. Déi Betriber wäerte vun der ADEM informéiert ginn a kënnen dann iwwert deen neien, séieren a performante System dann hir Demande erareechen a kréien dann och d'Garantie, dass se ganz séier wäerte Suen op hire Kont kréien, fir dass se och kënnen d'Paien un hir Salariéen ausbezuelen. Ech wär da lo mol fäerdeg mat menge Kloerstellungen a waarden da mat grousser Freed op d'Froen.
Déi éischt Fro ass vun rtl, Ass d'Regierung gewëllt nozebesseren fir déi Botzfraen, déi net fir eng Entreprise schaffen, mee déi fir privat Stéit schaffen? Kréien déi Leit Chômage partiel? Gëtt do nogebessert? Dat ass keng Fro vun Nobesserung, mee dat ass eng Fro vun de gesetzleche Bestëmmungen, déi mer zu dësem Moment hunn. Am Gesetz iwwert de Chômage partiel steet ganz kloer dran, datt dat muss en Etablissement sinn, dee légalement Existant ass. Dat ass awer no allen Interpretatiounen vun eise Juristen am Moment net de Fall. Ech wëll an deem Kontext och soen, dass mer dee Begrëff scho ganz wäit ausgeluet hunn. Fréier war et esou, dass déi Independanten, déi Salariéen haten, dass déi Salariéen u sech vum Chômage partiel ausgeschloss waren, eeben well am Text steet, établissements légalement Existant, a fréier ass en ëmmer esou interpretéiert ginn, wéi wann en Indépendant keen Etablissement war. Mer hunn dat elo an der Interpretatioun, ouni dass mer d'Reglement hu missen änneren, och geännert. Dat heescht also, dass elo och d'Salariéeë vun den Indépendantë vum Chômage partiel kënne profitéieren. Bei de Botzfraen, déi an de privaten Haushalter schaffen an och do ugestallt sinn, ech betounen, et geet ëm déi Botzfraen a Botzmänner, déi an de privaten Haushalter e Kontrakt hunn, ass et beim beschten net wëllen net méiglech, déi ënnert dës Bestëmmung falen ze loossen. Mee ech kann Iech awer verspriechen, dass mer eis d'Käpp zesummestrecken. Mir sinn och elo schonn amgaange fir och Léisunge fir déi Fäll ze sichen. Ech wëll awer och soen, dass een do mierkt, dass awer an den allermeeschte Fall do eng ganz enk mënschlech Relatioun hiergestallt ginn ass tëschent engersäits dem Patron an der Botzfra, sou datt ganz vill Patronen decidéiert hunn, datt d'Botzfra soll doheem bleiwen an datt si se awer einfach giffe weider bezuelen. Fir déi Fäll denke mer zum Beispill drun, mä dat muss ech awer nach mam Sozialminister diskutéieren, ob dat iwwerhaapt rechtlech méiglech ass, datt mer vläit fir déi Fäll, op jidde Fall och d'Soziallaaschte wäerten neutraliséieren. Dat kann ech awer zu dësem Moment net verspriechen. Wéi gesot, dat ass eng Iddi, wou mer driwwer nodenken. An deem Sënn wär dat dann eng Nobesserung. Mee wéi gesot, den Term Nobesserung ass an dësem Sënn u sech falsch, well et net eng Fro vu politeschem Wëllen ass, mee einfach eng Fro vu juristeschen Texter.

Jo, ech mengen selbstverständlech, ob dat elo Coworking ass oder ob dat aner Aktivitéite sinn, déi an de Betriber nach oprecht erhale ginn. De Code de travail ass net ausser Kraaft gesat an am Code de travail steet ganz kloer dran, dass de Patron responsabel ass fir d'Sécuritéit an d'Santé vu senge Salariéen. E muss sech also ganz kloer un déi Reegelen, déi nei sanitär Reegelen halen, déi d'Regierung verfügt huet. An et ass och esou, datt d'ITM op hirem Site e Guide verëffentlecht huet, wou een déi Sécherheetsbestëmmungen och nach méi am Detail kann noliesen.
Eng Fro vum Paperjam, Est-il envisagé d'élargir l'accès au chômage partiel pour inclure les indépendants? Ech mengen, déi Fro hat ech scho beäntwert. D'Indépendanten oder d'Salariéeë vun den Indépendanten, déi sinn duerch déi Öffnung, déi mer gemaach hunn, déi kënne vum Chômage partiel profitéieren, den Indépendant selwer selbstverständlech net, well am Gesetz vum Chômage partiel ëmmer nëmme vun de Salariéeë rieds geet.
Eng Fro vum Tageblatt, Hebeln die Änderungen der Regulierung der Wochenarbeitszeit bestehende Kollektivverträge aus und welche Ruhezeiten gelten angesichts der 16 Stunden Woche, der 60 Stunden Woche für die Arbeitskräfte? Ech mengen, ech hat dat virdrun gesot, dat ass jo och dat, firwat dass dat de Gewerkschafte ganz vill Bauchwéi gemaach huet, well mer engersäits eng gesetzlech Bestëmmung haten, op där anerer Säit awer och Kollektivverträg, wou d'Aarbechtszäitreegelungen nach méi favorabel an de meeschte Fäll fir d'Salariéeën waren, an dofir haten d'Gewerkschafte jo och vill Problemer mat där hei Bestëmmung. Firwat hu mer déi hei Bestëmmung geholl? Mat Sécherheet net aus Spaass un der Freed, mee well mer wëssen, dass ganz vill Betriber einfach an der Onméiglechkeet sinn, an deem normalen dräi Stonnen, Schichtesystem, aacht Stonne Schistesystem ze schaffen, dat packe se net méi. Et ass och eng Demande, déi aus dem Secteur selwer kënnt, notamment aus dem Spidolssecteur, déi wëlle switchen op en zwielef, zwielef Stonne Rhythmus, respektiv och am Beräich vun der Pfleg, wou eng ganz grouss Demande ass, fir no deenen neie Modeller ze schaffen. Ech betounen et nach eng Kéier, et ass eng Mesure, déi ganz kloer op Krisenzäite beschränkt ass an dono erëm direkt wäert opgehuewe ginn. Déi nächst Fro kënnt vum Tageblatt, Wéi ass den aktuelle Stand bei der Kuerzaarbecht? Wéi vill Leit sinn am Chômage partiel? De genaue Chiffer kann ech Iech net soen. De leschte Chiffer, deen ech hunn, sinn ronn 7.000 Betriber, déi bis elo eng Demande gemaach hunn. Alleng déi Betriber, déi duerch eng Decisioun vun der Regierung awer hu missen zoumaachen, dat sinn der ronn 15.000 mat ronn 105.000 Salariéen. Dee genaue Chiffer ass zu dësem Moment net ofsehbar. Ech ginn awer dovun aus, datt déi Chifferen nach wesentlech wäerten an d'Lut goen.
Eng Fro vum Radio 10,7, Ass de finanziellen Impakt vun den neie Mesuren, déi haut am Regierungsrot decidéiert goufen, scho chiffréiert ginn? Déi nei Mesuren, wann dat déi sinn, vun deenen ech elo grad geschwat hunn, wat de Mindestloun ugeet, deen ass selbstverständlech chiffréiert ginn, e baséiert awer just op enger Héichrechnung, soudass ech also hei keen absolute Chiffer ka soen. Mee ech ginn awer dovun aus, dass dat, wat mer elo hei decidéiert hunn, dass dat schlussendlech wäert an enger Gréissenuerdnung vun 20 bis 30 Milliounen de Mount leien.
Déi nächst Fro kënnt vun der woxx. Wéi eng Beruffsgruppe sinn genee vun der 60 Stonne Woch-Reegelung betraff?
Wann Der mer eng Minutt Chance ginn, dat sinn alleguerten déi Betriber, dat sinn alleguerten déi Betriber, déi och am Règlement grand-ducal stinn, 14 Secteuren insgesamt, déi also kënnen dovunner profitéieren. Dat heescht, dat sinn déi Betriber, déi duerch d'Décisioun vun der Regierung mussen hir Aktivitéiten oprecht erhalen. Dat sinn d'Optiker, dat si Commercen, déi haaptsächlech Alimenter verkafe fir d'Déieren, dat sinn d'Commercer vun den Telekommunikatiounen, d'Commerce vun de Produits d'hygiène a vun der Kierperpfleeg insgesamt, d'Services de vente vun de Carburanten, also d'Bensinsstatiounen.

an déi kënnen déi néideg Entretiers-Aarbechte maachen an och déi néideg Aarbechte maachen, déi am Beräich vun der Sécherheet ze maache sinn. Dat sinn also haaptsächlech déi Secteuren, déi dann och kënne vun där neier 60 Stonnen-Regelung profitéieren, Maximum, also Maximum Stonnen an der Woch ze schaffen. Eng lescht Fro dann vum Paperjam, Un employeur peut-il licencier si certains de ses employés sont en chômage partiel? Nee, ech mengen, dat hat ech ganz kloer gesot. Alleguerten déi Betriber, déi Leit am Chômage partiel sinn, hunn, kënnen déi Leit net entloossen. Ok, villmools Merci.